Osmosis yw trylediad moleciwlau dŵr o ardal o grynodiad uwch i ardal o grynodiad is trwy bilen athraidd ddetholus. Mae dŵr yn symud o ardaloedd lle mae dŵr mewn crynodiad uchel i ardaloedd lle mae'r dŵr mewn crynodiad isel trwy bilen athraidd ddetholus. Mae symudiad gwir dŵr yn dod i ben pan mae'r ddwy ardal gyda chrynodiad cyfartal o ddŵr. Cofiwch, mae dŵr yn dal i symud ond mae'r symudiad yn gyrfartal yn y ddau gyfeiriad. Rydym yn dweud bod y sefyllfa mewn equilibriwm. Dyma rhai pwyntiau allweddol byddwch angen deall ynglŷn ag osmosis. Sampl o ddŵr pur yw'r crynodiad uchaf bosibl o ddŵr. Pan mae hydoddyn, fel halen, yn cael ei ychwanegu i dŵr pur, mae'r crynodiad dŵr yn mynd i lawr. Felly bydd ardal gyda dŵr pur, sef crynodiad uchel o ddŵr neu grynodiad isel o hydoddyn, yn trwledu i ardal gyda dŵr hallt, sef crynodiad isel o ddŵr, neu grynodiad uchel o hydoddyn trwy bilen athraidd ddetholus. Mae pilen athraidd ddetholus yn bilen sydd yn gadael moleciwlau dŵr i fynd trwyddo, ond dyw e ddim yn gadael moleciwlau hydoddyn i deithio drwyddo. Heb bilen athraidd ddetholus, mae osmosis methu digwydd. Mae cell bilen yn ymddwyn fel pilen athraeth ddeddolus oherwydd mae'r moleciwlau dŵr yn ddigon bach i deithio trwy'r cell bilen, ac yn ychwanegol mae yna fandylliau arbenigol gyda'r enw aquaporins sydd hefyd yn gadael dŵr i deithio drwy'r gell bilen. Peidiwch â phoeni, mae dim ond angen cofio bod y gell bilen yn bilen athraeth ddetholus. Os rydych yn cofio mae celloedd planhigyn gyda gwagolyn sydd yn gwthio yn erbyn y cellfur pan maent yn llawn dŵr. Os byddwch yn rhoi cell planhigyn i mewn i hydoddiant sydd gyda chrynodiad dŵr is na'r cynnwys y gell, bydd dŵr yn gadael y gwagolyn a'r gell trwy broses o osmosis a bydd y gwagolyn yn tynnu nôl o'r cech fur. Bydd y gwagolyn yn ail-lenwi gyda dŵr pan maent y gech mewn hydoddiant sydd gyda chronodiad dŵr uwch na'r cynnwys y cech. Byddwn nawr yn edrych ar arwr brawf sy'n dangos beth sy'n digwydd pan fyddwn yn rhoi celloedd planhigyn mewn crynodiadau gwahanol o ddŵr. Y nod yw darganfod beth yw crynodiad dŵr y tu mewn i'r gell. Wrth fesur y newid y mas stribedi tatws cyn ac ar ôl ei gosod mewn hydoddiannau a chrynodiadau dŵr gwahanol, gallwn gael y canlyniadau canlynol. Gallwch gael graff tebyg mewn cwestiwn arholiad ond dim ond gyda chyd-destun gwahanol. Mae'n bwysig eich bod yn gallu dehongli'r canlyniadau, disgrifio'r cyfeiriad y mae'r dŵr wedi symud iddo a bod yn barod i ddefnyddio'r holl derminoleg gywir ynglŷn ag osmosis. Os yw mas y tatws wedi codi, ar ôl bod yn y rhydoddiant, yna mae gan y rhydoddiant grynodiad dŵr uwch i gymaru â'r tu mewn i'r celloedd tatws. Mae'r dŵr wedi symud i mewn i'r celloedd tatws drwy bilen athraitheddolus y celloedd mewn proses a elwir yn osmosis. Y term gwyddonol am hydoddiant sydd â chrynodiad dŵr uwch na chynnwys y gell yw hydoddiant hypotonig. Os yw masau stribed tatws wedi mynd i lawr, yna mae gan yr hydoddiant grynodiad dŵr is o gymaru â chynnwys y celloedd tatws. Mae'r dŵr wedi symud allan o'r celloedd datws trwy bilen athraitheddolus y celloedd tatws, trwy broses a elwir yn osmosis. Y term gwyddonol am hydoddiant sydd â chrynodiad dŵr is yw hydoddiant hypertonig. Os nad yw'r mas wedi newid, yna mae hyn yn golygu nad oes symudiad gwir dŵr wedi digwydd ar draws bilen athraeth eddolus y gell trwy osmosis oherwydd mae mewn ecwilibriwm. Rhaid i hyn olygu bod gan yr hydoddiant yr un crynodiad dŵr a'r tu mewn i'r celloedd tatws, a gelwir term gwyddonol ar gyfer y math hwn o hydoddiant yn isotonig. Ynglŷn â chechoedd anifeiliaid, oherwydd nad oes ganddynt cech fur, mae'n golygu y gall gosod cech anifail mewn hydoddiant hypotonig fel dŵr pur a chosi i'r gech i fyrstio. Yn y fideo nesaf, byddwn yn edrych ar gludiant actif.